avuxeni i nhlekani riperini swi ta hi ku mi langute chanele nkarhi munhu or video leyiwani nkarhi munhu ni la ku vulavula hi mhaka leyi ni la ku vulavula hi xin'wanakaji or xidudyani or xidadyani van'wani va xi vitana zombi xana xi lexiya xi kona na xi lexiya xi kona ende xi lexiwani vanhu vo tala van'wani va xona va na xona van'wani va hava ende xilo lexiya or xilo lexiwani a hi xona xo mi ta kuma xi tshama xi khe xi heta maxaka xi khe xi lava ngati lexiwani mi kuma ku loko xi ku xi twa torha or xi ku xi twa ndlala the most ya swona swi lava swiharhi swo karhi xin'wana kumbe xi ta ku byela ku okay mina ni lava nyama ya ndlopfu xin'wana xi ku ni lava nyama ya nghala swi ta hi ku laha mi nga xi landza kona mi nga mi ya xi xava kona ka n'anga yo karhi yona yi ta fika yi mi byela ku okay lexiwani xi lava xiharhi xa so mi fanele mi meka xona mi xi phahlela hi xiharhi xa so that's why mi kuma ku ti-family tin'wani loko ku phahliwa va phahla hi swiharhi swo karhi va nge phahli hi swi swo fana or hi swifuwo swo fana ku phahliwa hi swifuwo swo hambanahambana swo ka swi nga fani mi kuma family yo karhi van'wani va ku a hina hi phahla hi mbuti lava va ku ka hina hi phahla hi homu lava va ka hina hi phahla hi nyimpfu lava va ka hina va ku a hi fanele hi lava xiharhi xo karhi ma ni twisisa hi tirhisa xona loko hi phahla i ku va nchumu luwa loko va yini va ya va ya wu xava or kwala va nga wu landza kona ku va wu kota ku va hlayisa kwala mutini kwala sorry kwala mutini ku swi kota ku famba kahle xi lava nyama ya so or nyama ni vulavula hi ngati ma ni twisisa xi lava ngati ya so xi nwa yona se ende xi lexiya a hi xona xo mi ta kuma ku xi heta muti or xi heta rixaka ra ra muti walowo or vanhu va va va va va clan yaleyo loko ni ku clan vo tala va ta ni twisisa a hi xona xexo mi kuma ku xona loko nkarhi wu fika va ka va ri hi december ka phahliwa loko ku phahliwa va vheta va swi tiva va lava muti walowo or clan yeleyo ku okay fanele hi xava xiharhi xo karhi ka ha ri january or february ku hi december hi va hina na xona hi ta kota ku phahla and then mi kuma ku van'wani va vona na loko ku yiwa a a vanhu va kuma mintirho. kumbe va ri na mabisinese nyana ku va loko a pfula business u ta fika a ku okay vakokwani ni lava ku pfula business vakokwani va ku hayi a ni wa swi tiva ku laha kaya ku na xi xo sa ku na ku na ku na nkulukumba loyi a nga hi khoma se loyi ku va business ra wena ri famba kahle i fanele i n'wi phahla hi homu ya njhani or i xava mbuti yo karhi or i kuma xiharhi xo karhi kumbe loko u ke ni i kume ntirho kwale joni fambe ya tirha n'hweti mara i swi tiva ku loko i vuya or hi ta va byela after two months or hi december i fanele i xava mbuti or homu or nyimpfu ku ta ku ta phahliwa hi khensa mikwembu ku wena i kume ntirho i ta vona xilo lexi xi ta ku protect-a ni le ntirhweni i ta vona xilo lexi ya na business ra wena ri famba kahle a hi rona business lero na vamatiko va ta hlamala ku hayi business ra muyisa leriwani ra chavisa tanihileswi mi swi vonaka van'wani mabusiness ya vona ma chavisa no chavisa ku va va kha va tirhisa swilo swo karhi swo huma endlelweni lavo heta maxaka lexiya a xi heti maxaka lexiya mi nge twi va ku xi hete maxaka or yini yini vanhu lava nga na xilo lexiya ka muti walowo va hi lava va mi kuma ku loko ku loviwa kwala mutini ku va munhu wa kona va a vabyini kumbe mi swi twisisana n'wini ku i mavabyi ya lama nga ti talela kwala misaveni mara a hi rona rifu lera ro mi kuma ku lembe na lembe ri hlamarisa vamatiko or every two months or three months ka fambiwa kwala mutini walowo swi hlamarisa na vamatiko swikanyana leswiya a swi laviwa na ngati yaleyo that's why mi kuma ku tifeme tin'wana loko un'wana a ku eya ku tatiseni eyo a fika xi tatisa ku na ku ta ku xi va na matimba ngopfu xi va strong ngopfu swi kota ku nyanya ivi mi ya ku mi ya tatisa hi xi xo karhi mi ku mi ya tatisa ivi loko mi fika kwale ka tin'anga tetiya ta swingoma tandza ti ta ta ta ta ta vunghanga lebyi bya bya ma-card box swi vulaka hi van'wanyana or vunghanga lebyi byo khensa xi ku byela leswaku a wo tatisa hi hi ngati ya munhu because xi ri xi karhele hi hi ngati ya ya ya ya ya swiharhi or ngati ya swifuwo mara u kuma ku laha mi nga xava kona va te lexi xi hanya hi ngati ya swifuwo or ngati ya swiharhi ivi wona ya ka un'wana yi fika yi tatisa ma ni twisa na xona xa kwata loko xi kwata xi to famba ende loko xi famba xi vuyela kwale xi vuyelaka kona xi ya byela n'winyi ya xona ku heyi phela vanhu lavana a va ha ndzi nyiki swona leswi nge te nyika swona mi to vona rifumu leri a ri mbumburuka or sweswiya swa mintirho mi kuma ku vana va helela hi mintirho rifumu ra mbumburuka everything hinkwaswo ivi mi kuma ku loko mi famba mi lavisisa va ku hayi laha mutini vakokwana a va ri na xi xo karhi lexi a xi mi hanyisa ku kota ku tlela ku dyiwe laha mutini n'wina mi ye mi ya xi tatisa yini hi ngati ya munhu ende xi lexi a xi nga lavi ngati ya munhu ma vona se swi leswiya vo tala va vona lava nga na swona mi kuma ku swi swa kona la mutini wa kona swi swa kona swi famba kahle ku ku hanya vutomi lebya bya normal na munhu wa kona loko a rhana business i rhana business ra kona ri rhana kahle mi nge twi na siku na rin'wana business ra munhu leri ri wini loko ti ku december or swi ya hi vona ku va phahla rini va va phahla mikwembu ya vona ku nwiwa byalwa vaakatiko va ta va ta nwiwa byalwa no makhelwani ku tsakiwa ku ndla so mi nge twi after vo ma masiku manharhu or mune ku lova munhu because xidadyani or xin'wanakaji xi hanya hi ngati ya swiharhi or ngati ya ya ya ya swifuwo lava hi va vonaka mi kuma ku va tirhisa ngati ya swiharhi or ngati nga nga nga nga nga sorry lava hi va vonaka mi kuma ku va tirhisa tingati ta vanhu a xi lasti xilo lexiya xa lan'wa xi famba xi vuyela ka vinyi va xona xi kwata ivi loko xi kwatini a ni xitsonga xi ri mufu i famba na swa yena se na xona xi to kwata xi teka xi xa swona swi famba ma ni twisisa se na khensa ku va mi langute chanele mi subscribe chanele yi kota ku kula ku fana na tichanele letin'wana danke